Кара, Радик, бу бүләгең кроссовкаң бик яхшы булды бит әле. Мөнир гастрольгә барган саен сорап алып тора. Күрше Зәйтүнә ашка барган саен миннән алып тора. Озак булды бу. Элек бик матур псевдонимнар бар иде. Илгәрәй, Таһир, Асылгәрәй, Ленар Яшин, Исхак хан Шәкүр, син Элвин Грей. Нинди Грей соң ул? Григорий мәллә син? Мин
Башкирский Грей, Элвин Грей.
Нәрсә соң ул? Нәрсәне аңлата соң ул? Такие символ, исем.
Башкорт Грей, Радик Грей, Элвин Грей. Кирәк бит.
Бик кызыклы исем булып чыкты бит әле бу теге алые парусада Бар бит әле Ассолның атасы Грей, Грей. Шуннан алынган.
Шуннан алынган. Әйе. Ә Элвина нәрсә соң аны борындык?
Элвин ул просто исем. Урамда гел дә әйтә торганнар ине, Элвин дип ничәптер. Но ә безнең тыңлаучылар борындык дип әйтәләр. Борындык бит ул бик шыксыз Ямсыз җанвар.
Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Синең төркемеңдә төрле сәер егетләр йөри. Румыннар, казахлар, белоруслар, башкортлар, әллә нинди качоклар. Бер Таиланд малае да бар, кем әле ул Куси, Куси. Син өйләнергә җыенасыңмы ул?
Әлбиттә, әлбәттә. Әле, әле группада нишләп бер кызлар да юк? Күренмиләр? Юк, групп кызлар белән эшләп булмый бит ул. Кызлар, Нишләп? Кызлар өйдә.
Аш пешерәләр. Әйе, эштә тик егетләр. Алла ирмә. Асаф кебек өйләнмичә калырсың.
Өйләнәм. Пока просто вакыт юк. Вакыт юк.
Әйе. Но планда бар. Беләсеңме, Эльвенгри, еракка сузма, озакка сузма, өйлән. Мин синең туеңа килеп, бесплатно җырлап китәрмен. Вот. Син Lexus-та йөрисең. Таиландта квартира алгансың. Бер концертка ничә сум акча эшлисең?

Әзрәк күпме соң ул? Ну, биш кенә.
Биш миллион!
А, пүчтәк! Ә мин җитмешенче елларны синнән күбрәк алып эшли идем. Син биш миллион биш кисәк аласың да. Ә мин биш сум да илле тиенгә эшләдем.
Җури генә, Хәмдүт, Хәмдүт, җури генә. Күптән түгел интернетта скандаль видео чыкты. Бөтен кеше синең Кытай шпионы икәнеңне белделәр. Әйт әле миңа, Юл Як Чин оныгы нигә Али Экспресстан әйберләр озак килә? Әйт әле, әйт! Ну, минем анда кысылышым юк.
Ничек кысылышың юк? Бер дә юк, ә бит инде интернетта чыкмаган ул хәбәр. Ну, мин Алиэкспресс менә эшләгәне юк. Э, белмим. Э, Яшерәсең дә. Бардыр. Кытай, кытайлар алар, э, беләсеңме, алар бөтен җирдә кытайлар. Минем каршыда да утырасың. Син кытай бит? Юк. Видеодан да бөтен нәрсә әйбәт итеп аңлатылган иде. Менә әйт әле. Менә шуның төбен, нигезен исбатлап күрсәт. Ну, ул шаяру видео инде. Аны бәлки дөрес... Шаяру гына булды микән?
Дөрес аңламаганнар. Аны ниндидер шутниктар вирус өчен эшләннәр һәм...
Мин моны бер җиргә шалтыратып беләм әле. Ике мең дә унбишенче елны популяр булам дип, син Мәскәүгә киттең. Анда барып чыкмагач, Казанга кайттың. Казанга бал якканнармыни? Нишләп килдең безнең Казанга?
Казанга? Ну, унберенче елда Мәскәүгә китеп, мин альбом әзерләдем һәм Татарстанга килдем күрсәтергә үземнең эшемне. Ни анда барып чыкмады, Мәскәүдә, Мәскәүдә генә калырга иде сиңа. Як, Мәскәүдә мин, мин Татарстанга попутно гына килеп, һәм кире Мәскәүгә пландар кайтырга. Кире, кире Мәскәүгә кайтырга. Әйе.
Анда син эшләмәкче буласың. Анда инде рус телендә альбом һәм төрле-төрле телләрдә һәм инде төрле-төрле илдәрдә концерт куярга. Сиңа бер концертта эшләгән акчаң җитәме? Юк, җитә. Эшләнгән акча кире эшкә китә бит ул.

Ә армиягә барырга җыенасыңмы?
Армиягә барырга вакыт юк. Ничек вакыт булмасын инде? Группаңда шулхәтле бөтен егетләр белән эшлисең. Юк, концертларда, болай да армиядә шикелле.
Армиядә шикелле? Чын егет армиядә хезмәт итәргә тиеш.
Ну, беренчедән, 28-дән соң армиягә алмыйлар. Нигә 28-гә хәтле бармадың? Ну, нинди сәбәп белән бармый калдың? Сатып алдыңмы? Эш, эш күп, эш күп. Мин менә көндә, көндә студияла җыр язам һәм инде армияла булса, мин бик күп вакытым югалыр иде һәм инде халык бирмәс иде.
Безнең Россиядә сәламәт булмаган кешене генә бит армиягә алмыйлар. Музыка белән шөгыльләнү бит әле сәламәт булмау дигән сүз түгел.
Ну, музыка ул бит инде үзе бер нык авыру, диагноз, шуның өчен шуның менән аманлар.
Акланырга телисең? Син армиядә булмадың инде. Шуңа күрә хәзер сиңа махсус рубрика, Советлар Союзы грие.
Ага.
Мен сиңа армияга кагылышлы сораулар бирәм. Дөрес җавап бирмәсәң, минем десантник дустым сиңа чүккеч белән сугачак.
Сандра апай, привет! Привет! Баса сиңа? О. Мин әзер дә.
Майорның ничә... Куй әле шулай береңне. Все, все, все, все. Майорның ничә йолдызы бар?
Э, так, майор? Майорның ничә йолдызы бар? Бер зур.

О.
Э, күп, э, егерме. Эй, дөрес түгел. Бер полыкта, сукма инде. Бер полыкта 700 мең ярым солдат була. Ә хәзер суктан була. Тәүлек буе сакта торучы солдатны кем дип атыйлар?
Да, белмим. Ол солдатны атыйлар дневальный деп белмәдек. Сержант Сабиров кылган батырлыгың өчен зур рәхмәт. Служу хандынушке.
Шуна кире, мана алып чыгып кит инде.

Син егерме беренче апрель көнне Пирамидада TMTV премиясендә катнашасың. Анда син шулай ук кытай киемнәрен рекламировать итәсеңме?
Юк, миңа специально кешеләр тегә, үземә киемнәр һәм үзебезнекеләр тегеп чыгарачак. ТНТВ премиясе турында нәрсә әйтә аласың? Ну, ул заманча, текә проект һәм инде мин гел дә чакырганда, гел дә с удовольствием килеп җырлыйм һәм текәләр, в общем.
Анда син дә катнашасың, мин дә катнашам. Без инде текәләр.
Җүри генә хәмдүт, хәмдүт җүри генә. Син күптән түгел генә татуировка эшләттең. Әйе. Ул нәрсәне аңлата ул? Бу татуировка, монда минем биография. Бал өке, сава, Ул мин төнне яшим, көндез йоклыйм һәм инде монда музыка һәм инде туган көндең сәгате, вот сәгатечә тудым, шуны күрсәтелгән. Әйдә бетереп карыйк әле, бетәме икән? Бу мәңгелеккә. Хәзер бетерәбез аны. Сабира!

Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Синең фикерең буенча татар эстрадасының иң яхшы өч җырчысы?
Хәмдүнә апа. Улар улар күпләр өч кенә түгел, улар күп тә соң. Күп, күп. Өч?
Өч.
Иң яхшысы?
брат фирдүс шыңардан айдар галимов тагын тагын тагын һәм сез өч кеше как раз вот бұл списокта сен айтқан списокта эльвен грей жоқ

Шоу-бизнесты бөтә илгә таратаек. Татарстанда шоу-бизнес күтәрергә кирәк дип әйтәсең. Шоу-бизнесны күтәрергә кирәк дип әйтәсең. Ә узың Мәскәүгә ычкынырга торасың. Ну, Мәскәүдә мин бит телемне һәм үземнең көемне, моңымны онытмаем бит. Шуңа, шуның өчен. Тик алга.
Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Конфуция былай дигән. Табигать кануннарына кешегә карата матур биш сыйфат, акыллылык, кеше сөючәнлек, тугрылык, егетлек һәм олыларны хөрмәтләү хас булырга тиеш. Салаваттан гафу үтен Әйдә.
Следующий вопрос.
Конфуцияда олыларны хөрмәтләү хас дигән. Салаваттан гафу үтен. Әйдә. Уля, әйдә, әйдә!
Юк, хөрмәт итәм. Һәм рәхмәт вопрос киләсе уже следующий әйдәгез. Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Ә хәзер Близ

Яки хороший. Хороший. Салават яки Акбарс.
Салават.
Акбарс яки Алтын барс. Ого.
Алтын барс. ТМТВ яисә КНДР.

Әлбәттә, теләгегез булса. Ә, юк. Берсен генә әйт, берсен генә әйт. Ну, Фирдүс Татарстанский. Ә үзең Башкортстаннан?
Ну, Фирдүс менән брат, якын таныш.
Ничек якташ, син башкорт, ул мишәр.
Дусактың милләте юк. Әһә.

Асаевмы? Яки Әнвәр Нургалиевичмы?
Так, Салат Медиханов, Рустам Асаев һәм Анвар Нургалиев. Бер нәрсә сайларга кирәкме, да? Бу очракта бөтенесе сайласаң да була. О, как раз, барсы да бөтәсе дә. Таныш һәм дуслар.
Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Без гадәттә программа ахырында кунак алып килгән бүләкне уйнатабыз. Ә син нәрсә алып килдең? Бүләк итеп.
Бүләк итеп, оныттым, машинала диск бар, но... Син онытсаң да, без онытмадык. Ага.

Матурырак, эчтәлеклерәк менә шушы кеше җиңүче була һәм Радикның бүләге аңа тапшырыла.
Жюри генә хәмдүт, хәмдүт жюри генә. Эль Венгри, син әллә кемнәр белән дуэт җырлап бетердең инде, нишләп син минем белән җырламыйсың? Дөресен генә әйткәндә, красивый, хорошийны минем белән җырласаң, әйбәтрәк булыр иде.
Әйдәгез, мин каршы түгел. Клип төшерик, хайпанем, как раз әйбәт кенә. Ну, лайк, репостлар булачак. Молодец!
Син мин уйлаганнан акыллырак булып чыктың, молодец!